וואס עסט ער דא? כ'דארף דאך זעהן וואס ער הערט צו, לאמיר זעהן דעיע יענע האב איך שוין געזעהן באט וואס קוקסטו מיר אן? ניין? ער זעהט אויס זעהר ברוגז, אקעי איך גיי מיט דעם. א לעצטע ווינטש. כ'האב דיר געגעבן א לעצטע ווינטש. קענסט נעמען וועלכע טעלער דו ווילסט. וועלכע וועלכע טעלער ווילסטו זיין מארגן ווען מען גייט רעדן? קוק צו הער ווען איך רעד צו ענק. וואס איז דאס? עס נישט בשעת איך רעד צו דיר. קוק, ס'דא אסאך מינע דא. אסאך סארטן. דע דע דע דע. געדענק פון וואו דו קומסט. דע חלומ'סט נישט וואו דו גייסט. אלעס וועגן שלעכטע חברים. מ'עט זיך זעהן אין טעלער. פאר איך גיי אין ארט. א בהמה צווישן א בהמה פילט זיך ווי א בהמה אדער ער פילט זיך א נארמאלע מענטש ווייל ער דאך צווישן בהמות? דאס מיינט זיך יא אדער ניין? גבי, איך בין נישט מקנא די בהמה, איך האב געטראפן איינס די הערסט גייסט פאסטן ביז מארגן הערסט מען גייט ארויס צום רעסטעראנט הע זאמד פאר כיסי האסטו? עס איז א ריזן בהמה דארף א זאמד טראק געדענק אבער איין זאך בלוט איז נישט קיין וואסער איך רעד פון כיסי. איך זעה מארגן ביי.

ווען דער קי זאל ווען וויסן וואס ער האט אין זיך, ער וואלט געשלאפן ביינאכט אין א סעף.
גוט עסן אלי.
ס'איז דאך אזוי גוט דער קי, פארוואס האט מען עס געהארגעט?

א גוטן רבי ליפא, וואס טוט זיך? שלום עליכם ר' מענדל. וואס טוט זיך? וואס האט ער געברענגט דערצו סוף צו מאכן? כ'האב געפילט ס'איז דא מער א ניד פאר א היי ענד רעסטעראנט וואס ווען דו קומסט אריין פילסטו נישט ווי דו ביסט לאקאל אין מאנסי אומגעגנט. א מענטש וויל ארויסגיין, אונז א ביזנעס האט היימישע עמפלויעס, א ביזנעס האט אפילו גוים אדער. בענק אדער איך ווייס זאלן האבן ווי ארויסצוגיין און פילן א היי ענד א ווייב און מענטשן ווילן נישט אריין טרעוולען אין שטאט מענטשן ווילן נישט טרעוולען קיין פֿינף און פֿערציק מינוט זיצן אין טרעפיק פאר פֿופֿציק מינוט עקסטער. ווען דו קומסט אריין דא וואס קען א מענטש ערווארטן די עקספיריענס דא? סאו קודם כל ווען דו קומסט אריין דא ווערסטו אויפגענומען ווי א קעניג. היי ענד סערוויס, מען טראגט דיך צו די פלאץ, קודם ווענד זיך ווי דו ווילסט זיצן, דארפסט אביסל רואיגקייט, ווילסט ארויסגיין מיט די ווייב אדער מיט סתם אזוי, האסט א ביזנעס מיטינג, איז דא פריוואטע רומס, ווילסט זיצן ביי א קארנער, אלעס איז קארנערס, די גאנצע רעסטוראנט איז געבויט ס'נישט דא קיין איין טיש אינדערמיטן, יעדע טיש אין די רעסטוראנט איז ביי א וואנט, ווילסט האבן מער א ווילדע ווייב, ווילסט זיין אביסל מער. ס'גייט א שווערן טאג, ווילסט אביסל זיך אויסלופטערן, איז דא די מיטעלסטע וויי, די באר מעטאלאס, ווילסט גיין אביסל מער אין די זייט, אדער נאכדעם בכלל ביזנעסער שבע ברכות'ן, ס'איז א RSVP עקספיריענס, גייסט עס אין ערגעץ אנדערש נישט האבן, און די פון די סעקאנד ווי די גייסט ארויס גייסטו גלייך וועלן צוריק קומען נאכאמאל האבן אזא עקספיריענס. הונדערט פראצענט, איך האב עס געזעהן ווען איך בין געקומען, זייער אסאך רעסטעראנטס האבן פריאריטעטן, Priorities, פארשטייט זיך אויב ס'איז א היי ענד רעסטעראנט איז עס די פריאריטי סאך העכער. וואס איז דיין פריאריטי ווען א מענטש קומט אריין דא? סאו דא איז מיין פריאריטי אלעס וואס הייסט, און די סעקאנד וואס ער וואקט אריין ווערט ער אויפגענומען ווי א קעניג, ער זעצט זיך אראפ מיט די עסן, די עפעטייזערס, סאו דא אין די קיטשען פאנגט מען אן בערך ניין אזייגער אינדערפרי, די ערשטע זאך וואס קומט אריין די דעזערט שעף, מאכט יעדע איינציגסטע זאך וואס די זעסט אויפן טעלער, גרייט אן יעדן דעזערט ס'זאל זיין פריש פאר יענעם טאג, ס'זאל זיין פראם עי טו זי, קוק אויף א דעזערט העסטו זען יעדע טשאקלעד וואס ס'ליגט נאר אין די זייט איז געמאכט דא פראם סקרעטש.
כ'האב עס געזען, כ'האב עס פשוט געזען, כ'האב געגעסן דא, ס'איז געווען מורא'דיג. נאכדעם בערך עלעווע צייט קומען אריין אלע איבריגע שעפס, מ'פאנגט אן אנגרייטן פארן טאג, פיש ארדערס קומען אריין.

שניידט יעדן טאג פאר סערוויס. וואו פריש יעדן טאג מאכט בוטשערסטו אליינס דאס גוט אן. יעדן טאג פאר סערוויס בוטשערט מען פלייש, ס'קומט נישט אריין, ס'קומט אריין גרויסע חתיכות פון פליישן און מ'שניידט עס. הייסט נאך פרעגן וויפיל שניידט מען וויאזוי ווייס איך וואס גייט זיין היינט? ברוך השם דא גראדע רוב איז רעזערוועישאנס, ווען ס'קומט צו שניידן פלייש האט די שעף א בערך די איידיע.

שעף האט א פעשען דערצו. אסאך מאל מען קומט אריין היי ענד סטעיק האוז מען ווערט פארלוירן. ווען איך בין אריינגעקומען דא כ'האב זיך גלייך געפילט באקוועם אויפן פלאץ, מען האט אויפגענומען ווי א קעניג, האט מען דיר אויפגענומען, מען האט גלייך געפרעגט ווי דו ווילסט זיצן, ס'איז נישט דא קיין זיבעציג אויגן וואס קוקן אויף דיר, די גאנצע זאך איז אויסגעשטעלט אזוי ווי ס'איז פרייוועט פאר דיר, פארשטייט זיך ווען מען האט זיך אוועקגעזעצט די וועיטער קומט צו ער פרעגט דיך וואס דו דארפסט, ער געט דיך א מעניו. ס'קומט צו פארשטייט זיך די ברעט מיט די אנדערע זאכן, די פילסט ווי ביסט כמעט פריוואט, פארשטייט זיך אויב מ'וויל מער ווייב, האט זיך דא דא די אפ שטיקל באר און אזוי ווייטער, און ווען די עסן איז אנגעקומען, קודם די עפעטייזערס, כ'האב עס אנגעהויבן צו עסן, כ'האב געפילט ווי כ'פאל אראפ, ממש צעגאנגען אין די מויל, און ווער רעדט נאך ווען די פלייש איז אנגעקומען, די ריב סטעיק. די טאמאהאק איז דאך אנבעליוועבל, איך געדענק נישט צו האבן אזא עקספיריענס מיט פלייש וואס איך האב דא געהאט, נישט נאר מיט פלייש, בכלל מיט די עסן, די קלינקייט וואס דא גייט פאר, ווען איך אריינגענומען די שטיקל טאמאהאק אין די מויל, ס'האט זיך ממש אויפגעשאסן ווי א טאמאהאק מיסל, די פלעיוואר וואס קומט ארויס פון דארט, ס'צושפרייט זיך אין די גאנצע מויל, ס'געט א ספלעש, מ'געט אזא מאך צו די אויגן, מ'ווייסט נישט וואס צו טון, אזא עקספיריענס, און נישט נאר ביי דעם. איינס נאכן צווייטן ביז מען קומט אן צו דעזערט, און דעמאלטס איז דאך פארשטייט זיך דעזערט איז א אנדערע סטייל עסן, באט עס איז פאר קנאה כסדר, עס איז אויכעט מ. כ'האב נישט געוואוסט ס'איז דא אזעלכע גוטע דעזערט, צו זיין אמת'דיג, ביז היינט האב איך געהאט א דעזערט אויך גוטע, באט אזעלכע גוטע האב איך דא אויסגעפונען, דער טשאקלעד, ס'ווערט אלעס פון פריש געמאכט דא, און ער פילט עס אין די מויל. ענק קומען יעצט פון RSVP, לאמיר געבן אביסל פאקטן דא, פון פלייש און אזוי ווייטער, בערך דרײַ הונדרעט מיליאן קיען ווערן געהארגעט אין די וועלט אויף צום עסן, פארשטייט זיך אונז אידישע קינדער ביי RSVP האמיר געגעסן א געשאכטענע, מיט סאך א העכערע קוואליטעט, אמעריקע איז די גרעסטע פראדעצירער פון פלייש, נאכדעם טשיינע, כינע, און נאכדעם בראזיל, זייער אסאך לענדער איז טשיקן די הויפט. די פלייש מוזט פארשטיין די קארנד ביף, אונז האמיר שוין געהערט פון קארנד ביף, יא? וואס האט דאס מיט קארן? ס'האט נישט גארנישט מיט קארן. אמאליגע צייטן פלעגט מען רופן די אלע קליינע תביעה קארן, על שם די קארן טאקע. סאו ווען מען האט געוואלט פרעזערווירן פלייש האט מען עס אריינגעלייגט אין זאלץ, האט עס באקומען די נאמען קארנד ביף. ס'איז דא איין סארט פלייש, איינס וואס מען סערווט אבער איין מאל א יאר, אין איין רעסטוראנט אין די וועלט, נאר דארטן קען מען עס באקומען, און דאס קומט פאר אין א רעסטוראנט אין יאפאן. דאס איז אזא גוטע בהמה, וואס גייט פאר? מען פיטערט דעם בהמה מיט ביר, און מען מאכט עס מאסאדזשעס יעדן טאג, און דאס קאסט מורדיג אסאך געלט, איין מאל א יאר. די פלייש הייסט מצה אשה ביף. אזוי הייסט עס, איך האב נישט געגעבן די נאמען, האטס נישט קיין טענות אויף מיר. די ערשטע מאכל וואס איז געגעסן געווארן אויף די לבנה איז פלייש. אין יאר עיטין סעווענטי סיקס איז געפאלן אין א שטעטל אין קענטאקי, האט אנגעהויבן צו פאלן שטיקער פלייש, שטיקער ביף. מען ווייסט נאך ביז היינט נישט וואס ס'איז געווען, ס'דא אסאך וואס זאגן ס'איז געווען אפשר וואלטשערס, דאס איז א סארט חיה וואס עסן חיות וואס זענען געהארגעט געווארן באופן ראוט אדער אזוי ווייטער, ס'דא וואס זאגן דאס איז עס, אבער ביז היינט ווייסט מען נאך נישט. צווישן הונדרעט און צוויי הונדרעט טויזנט קיען אדער אקסן אנטלויפן פון די שעכט הייזער, איך מיין פון די סלאטער הייזער הייסט עס אין ענגליש, פארשטייט זיך רוב כאפט מען צוריק, אבער ס'איז שוין געווען אמאל וואס ס'זענען אריבער, ס'איז אריבער. טעג וואס זענען געלאפן ביז מ'האט זיי געפאקט. די גרעסטע קי אין די וועלט איז געווען אין כינע, ס'האט געוואויגן דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט פונט, און ס'איז געווען כמעט זיבן פיס הויעך, וואס דאס איז כמעט אזוי הויעך ווי א דאך. ס'איז געווען אמאל קיען וואס זענען שיכור געווארן, זעט אויס ביי זיי איז אויך דא עפעס א געוויסע פירעם, כ'ווייס נישט וואו זענען געראטעוועט געווארן, אבער זיי האבן געגעסן עפעס א געוויסע סארט עסן וואס ווערט נאכדעם אין די דיידזשעסטיוו סיסטעם ווערט עס אלקאהאל כ'ווייס וואס, און די חברה זענען געווען טויט שיכור.